Endo man chakelo kama nchoro konyi nindo ka enda aknu leko ni ene na mula e odni. Ene mano mokongo ene mano layo mo mo mo tobo gigi. In.
Okan. In.
Ene mano layo.
Iwinjo. Dong na yude.
Kama e kati dwani wadag na laka. Kuro kadwa kodi wach. Gima dwani tim. Adwa ng'eyo ni ngas. Ngas manang.
Wela e dier ot kende la nyaki vitado. Adwa miyi. Koro idho ngas tidhi nyaka ewi tado, ok itop par tiwe ot ka ngima. To obodi ni te. In ipana layo kae.
Ema wacho ni to obodi ni te ami ngas kawuono. Koro ka wang'i chaki leko ni ne nam to koro nyiso siepegi mane nam go. Ni dwa idho ngas ila ewi tado be. Eh.

Anigiri juangi lelo nyathi ema undu e stivo kweli e ganego. Mm. Oturo lihe waya tumbiro mose. Jaduong' ni pok on- ochiew ya. Bokalayo mang'eny. Ei, Separi. Ah, separate to chiew nade? Achiew.
Eh. Eh.
Idhi wang'o yugi koso ang'o miting'o go? Ah, adwa mo gigi. Oh, idwa mogi? Eh. Bi ane kaka pok imogi. Bi ane ku nyathi. Wa awe ah, yiengo gi bi ka. Nitie gima seneno kumi kanyo. Ng'e ni in nyathi, an gima neno ka bet piny ka minena antie ni. Sama an ka ni ng'ina neno Mount Kenya, got maduong' cha in ok inya neno. Bi ka gi perego. Awacho ni bika. Nyase wacho maber ndala na kae iola. Odano mokwongo nagero ne welo separate. To ki nyathi ma nigi higa piero ariyo gi wiye sani to pod ikethona gik nindo gi olo pi maseche te. Kel gigo ka. Oito ng'ama onyisi na lal. Ema wacho ni kel gigo ka wacho ni gik maneno kabet. Kati idh mana ngas, ok ibi neno. Bika. Apenji, magi ne mininde koso magi ing'ada ng'ada kokidwa dhi chwe par, koso par nosechwe. Par nyicha ng'eyo kachalo nade? Ma wacho ni wang' koro kilaye moti to ibiro radogo. Par mane nyiewo wang' ni oti, koro in ineno par, en par oseng'adore kende.
Separin mae kakitimo rigi par. Par ni nikelo kose ti dong madung par mang'iew manyien siling mia gi piero aboro mousna usa gi, gi, gi, gi Angelina Goga ma- ma chisido itimori koda nade separate bing'e ni od nagero ne welo sani koro od ni loko dung' mana ha? chalo od ogwa koro ka- a- a- opore na koro an Ang'o ma mi ilayoga e pien? Mane madwa ni wachna kawuono kapok achung' ka mondo ang'e nikech meseni te onge malayo e pien. Igo koko, igo koko. Ah, ah, we ago koko kata ka jogweng' biro to bi mondo okonya wachni. Koro koko migono to konyo gang'o iyi. Iwinjo separate. Nyameru maluwi mar auchiel owelayo e pien ka jaiga bi. To in gi higa piero ariyo gabiriyo gi embe nolupo embe nolupo embe nolupo in iseneno ng'ama nyako madhi e nam mago mago ngai ok in miywa omena e dier na koro an ka naleko ni an dong' naleko ni wan e dier nam waywa omena ileko nang'o waywa omena wan gi Nicholas Outa gini wan gi Eli gini waywa omena to lacho inga e dier nam koro na na na nawuog e dier nam adhi ala oko Apenji leko dala na ka ni ne nam kusi leko nango dala na ka. Dala ni nam nitie. Separe dala ni nam nitie. To kiwa pimni. Pimna ema dwa winjo ni dala na ni kudi ne nam nitie maka ng'ato nindo ka to leko mana ni en e chuny nam. Mane gima dwa winjo. Ineno.
Gine na na na na kia kata na dilayo. To to to na leko ni e, wamako rech e nam iwinjo to koro ka ne wan e chuny nam kucho Dong' dong' kasto an lach oinga e chuny nam to, to Nicholas Outa nyisa ni ala alaya. Koro dang' aw- awuogi ei nam adhi ala oko. Dong' an ala ei nam. Ema penji an be ok iwacho marach. Oda ni en tinde oda mana gero ne welo ni. En tinde en jomo ninde leko man ni e nam. Wendo man chakelo kama nchoro konyi nindo ka en dak no leko ni en e nam mula e odni. En emano mokwongo en emano layo mo, mo, motobo gigi. In Ok an. in En ema In- nolayo.
Iwinjo? Dong' nayude. Kama e kaka idwa ni wadag dala ka. Koro ok adwa kodi wach. Gima adwa ni itim, adwa ng'iewo ni ngas. Ngas manang'.
Wela e dier ot kende la nyaka ewi tado. Adwa miyi. Koro idho ngas tidhi nyaka ewi tado. Ok itop par tiwe ot ka ngima. Koro To bod in- ni te. in- In ipana layo kae. Ema wacho ni to bod ni te amiyi ngas kawuono. Koro ka wang'i chak ileko ni in e nam to koro inyiso osiepegi man e nam go. Ni dwa idho ngas ila ewi tado be.

Ikono ni walora idh ngas poka la e wiyo. Koro idho. Inyono kata ibedo kucha bila e top ok ni pare ming'iew manyien pile ot odong' adong'a kaka en. Winjo. Koro dhiyo. Dhi. Dhiyo gi pelego. Kal gi pelego mera.
Koro
Yolo chunya nyathi achiel achiel par tinda ngima. Iga achiel ang'iew pere abi. Par mini ni minyiew par ma fake. Dong ma an mokwongo bokalayo. Ema penji koro idwa nanapi ga? Koso idwa nang'o? Idwa nanapi godhiambo kodhiambo inapi? Koso idwa nang'o? Por in dong chieng' cha nilayo. Kok mana kamer. Anyalayo ka ngima mok amadho gimoro. In in kilayo dak awache ga ago go kok ago. Iwinjo macha mar kong'o gi machanga opogore gi ng'ama ni e, imbi merga. Ambe naleko.
Anto koro mara migo go koko ni. iwinjo kadhi dhi idhi mogigo e imbi layo ga lach ni mama wabe ne wacho ni lach ni agolo kuomi igolo kuoma dong no dong mama ne anyiga ka ni layo nyaka nyaka nyaka yiga yiga pra abich ka ng'we iwinjo ji dhi biro ka dhi mogigo weche manono ok adwar weche manono ok adwar ibi layo ga
ibi layo ga ibi layo ga iwinjo Inyathi nyaka dhawni, iko imbi dwa dhawna. Luw yo gi piendego. Ne kiting'ori ichalo ninja madhi wito gima oke taka. Nopore na.
Kal gi yo koko.
Nini kopore ni, nini kopore ni, tiling' ti. Ah, ah, rembwa tikawo lakini mali ma sama tin leko ni ne yieno. Andak na leke ni ane yie. Ito mani layo chai. Mama. Kadhi gigo eko bwana. Ihero go koko mang'eny. Ma emomiyo kata kendo. Gima ber alayo mathis, alayo mathis tigo go koko. Awacho ni wi mabatino be edhe, ngasira we nie dhoot kanyo. Wamo gigi wiye kanyo.
Nyithindo moko ya. Ihero ahera koko.
Kata gima this. Wang' ni gere odi be itome lach. Gere odi. Dhi e puodho ka igere e odi ok ni ot mager ema isiko go ongede machalo. Onget kende tindo lae mokawo kala mar pien punda. Iwe ema ni pien punda. Ema oumorego. Weri koda.
Gima tisi gogo ko ko takawo kiti. Kata gima opore ne ng'ato.